Ya oha tabi peninga nang amat peninga dia tu kita begulai ngau aku pengeluar program tapang bekumai. Ah, begulai baru kita ke sekali tu peninga. Begulai baru kita ba cerita guru nuang kaki nanjang hati. Tu suan ke-12 kita ke sekali tu. Iya nya tusun ka penudi. Tau ngambi kena betangguh, ngambi kena masau jam kitai peninga. Nyadi begetu meh bunyi cerita gerunung kaki nanchang ati. Tusun ka dua belas, tusun ka penudi. Tekan meh subscribe. Ti kita empai nekan butang nya. Terima kasih gerunung kaki nanchang ati. Au maya enda wara nchelak ke mata iya. Dia iya meda igat benung genggam jari iya. Lalu besatup meh perening mata seduai iya. Sekali agi ai mata enda wara naya. Tang ke sekali tu bisi igat enggau um iya. Ngenas ai mata iya. Anai nyabek endo. Anai nyabek agi. Tau aku udah datai ngaum deh. Niang Lio megai penuduk aku nak lama. Dia tau aku datai baru. Nganti penuduk Niang Lio ke selalu ngaum deh. Pia aku iga lalu merap endo arang. Nama aku di tau? Nama aku tau di tau deh? Pia ku Aran anya tu deh Igan. Iran ga ati iya. Laban tadi iya berasai amat iya ba pendam. Tu nyau ba bekatiu burek ga iya. Luput deh tadi ba pendam tu. Luput deh ba pendam niang Lio. Seninjit endar ga kami dua inih datai lalu ngemai diri kitou. Pia ku Igan ngingat kenu ara nama utai ku dah nyadi. Terima kasih au Igan laban udah mai aku ke tau. Nya aja ke disebut eno ara. Eno ara asai ke enda teleba diatu deh Igan. Asai ke agi bisi nangi ke utai ke lama. Enau enau ara. Enggau ku pulai endu pulai enggau aku. Pia ku Igat ngepun ke nanya endu ara. Empai ka pulai aku tu. Ati aku empai lantang endal. Kasih ke sida indai meda pendiau aku baka tu. Pia deh ku endu ara madah terus terang. Enda agi iya madah dirimpu enggau pulai. Semina ati iya aja agi enda lantang. Enti pia ngelantang ka ati dulu ga tua enau. Ini selai ka pulai dulu ga. Pia ku igat ga ngumbuk enau ara. Baru ingat ke cerita lama tua suba au enau. Diatu ngepun ke cerita baru meh tua. Utai ke udah alak ke udah ga endu ngan nyadi ga banga dikenang. Pia deh ku Igan bejako baru. Aran enda bejako semina natuk kepala aja. Tugi pengerindu sigi agi bisi. Tang meh suba banga sama ngumba. Ngumba bala nitih ke darah biak ngujung ke merinsa diri empu. Au pan suat ari nya, sida tiga lalu ngintu diri dulu. Udah nya Inias lalu mupuk mulai kediri. Ara seduai Igat mupuk mega bejalai ngelantang ke ati. Tang sebedau nya, seduai iya ngagai kedai indai niang Lio dulu, laban bisi utai ka diberi ngagai Igat. Keno ke inai Leo chat messenger ngagai tude Igan. Ara nitih aja ga pemaik Igan. Tekenyit mega anu ara meda inai Leo ke ka betemu ngai Igan. Nyo iran mega ati iya. Kemaya meh seduai iya nya bekelala. Au datai seduai ba kedai inai Leo. Dulu agi seduai anu ara begawa. Naka mati endo arah dia. Asai ke meda niang Lio maya mayang mai arah ke terubah betemu nginai Lio suba. Anang nesau tai ku udah nyadi endo. Umas nyabak ke niang Lio. Merinsa-merinsa ya dia enti meda kita meruan nyabak. Pia ku jaku aja nginai Lio nuju endo arah. Ai mata sapa ke meda sigi enda ulih ditagang ari keruru, sekali agi inu ara tu jelepi. Tang laban ke sekali tu bisi igat meruan mega iya. Bisi igat ngau iya, bisi igat ngaum iya. Tu igat ungkup dek tu igat tinggal ke nia lio. Aku enda nemu nama utai dalam tu igat. Laban tu ditemu aku ba bilik iya empu. Nyam aku bendar ngiga ding lama tu Igan. Bendar aku ngiga adi laban ka nyua utai tu ngagai ding. Pia aku inai Leo. Lalu nyua ka karung surat ngagai tudai Igan. Naka uliam ara nagang ati ngai ke kelalu bala ngayan ke penyinu. Bebasa agi aku Igan. Taja penanggul bala neku kaul seduai iya, tang meh seduai sama milih nganti pangan diri. Iya ka kini tuah udah tu endo, dini endo ka dih. Pia ku Igan dulu agi nanya endo ara. Em ni ko dih meh ni ko dih. Aku tu nitih ke dia aja aku tu. Pia ku Nuara pemai Igat aja. Endo. Nuara. Mayuh amat cerita ka dikunsi aku ngagai deh endo. Pia ku Igat majak ngau Mara. Meda siku nya majak anak entu munyi. Aku mayuh meh cerita. Nangih ke deh ngai ninga. Pia ko Nuara baru mansut ke jakau. Daya sama madah mayuh cherita tang seduai sama bela enda munyi ga udah nya. Sunyi sampai seduai nyu datai ba pantai Belawai. Seduai lalu bejalai niti pantai jadi sigi enda meleka ari pangan diri. Amat lama deh seduai iya udah enda betemu. Lama amat mega seduai iya udah enda begulai. Anang lengka ke pegai jari tua tu au igan. Bejanji meh enggau aku. Bejanji. Pia ko no ara ngepun ke jako. Iga sigi nganti ara dulu ngepun ke jako. Laban ia tako serta nangi ka jako dulu. Takut dia angai ke salah jako. Enda leh ga angai ke nelih ke ati endo ara. Ara lalu mejam ke mata iya. Setitik ai mata iya neri tiak di peda tudai igan. Chukup meh utai ke udah endo. Lima taun ti udah. Ko Igat majak ngenggam jari endauk ara. Nama enda laun amat ngiga ko Igat. Enti tumu di ngiga ko. Enda semua altai tu nyadi beketau. Ko endauk ara ga bejako tang ai mata mengkang menair. Bau bekenina meh pendiau endauk ara. Nyema laun agi Igat tetemu ke iya. Enggau ngambi di nemu semua utai. Nyadi ni ita madah ke dia udah belaki ngelama tu endo. Nya meh kebuah iya ke unai ibuh ke dei. Pia ku Igan madahka cherita ti ngasuh seduai belega suba. Ko Nita mega madai aka ko Igan. Dei enda rino ko aku agi ko iya. Lalu seduai mega kala buyak pangan diri. Pia ga ko endo ara ngan usi petenah Nita. Diatu baru seduai nemu diri Saleh. Saleh lama udah arap ke jako orang bukai. Nama mentua suba enda berandau manah nen endo. Dek pia mega lalu nyau ngelelang kediri. Ko iga nesal ke ulah diri ti kelalu jampa amat arap ke jako orang. Ulah seduai iya jauh amat udah berubah. Nyangka nya berubah nitih aku umur ti majak berinsul. Kati enti aku ba penuduk Leo eno. Pia ku Igat nyau layan ga utai tanya iya. Anang, Anang. Aku bala agi pedis ila aku pedis. Kono aran a sanggup lenyau Igat agi. Enti pia endo jadi meh tuha endo jadi tuha. Pia ku Igat sengapa amai mai jadi baka ke ngemai raun ke Korea. Ada anak nyaut, tang iya lalu merap igan, lalu natuk kepala tanda setuju. Nya udah chukup kena Igat nemu pemutus ati endur Ara. Igat enda menyangka endur Ara setuju dibai iya jadi. Pulai tu, Sain suah kawin metua au endur, tang nengguai rami dulu tua laban agi bebasa ke niang liur. Aku beterima kasih amat ngagai iya laban udah ngibur ende enggau meruan. Pia deh ku Igat madeh aka endu ara. Endu ara enda munyi, pengingat enggau Leo chukup mayuh. Taja pia idup mesti diteruska baka selama ukai reti. Enda Sinau. Enggau. Kati baka jako aku enda mejal dih jako aku tadi. Enti jako aku gaya ke mejal dih anang ngai madah enggau. Pia deh aku Igan. Meda enggau Ara enda munyi. Au enda aja saut udah enggau Ara. Semina seleka aja deh saut iya. Laban jako Igan nya tadi amat nadai mejal iya. Ti piara metua pulai. Engka nyamai agi tua di rumah panjai dian. Mani sungai ngumpan tekuyung. Pagi hari ngapa pukat de tan sedapai ga kitai. Anai-anai ingat ngemai aku mani ai wong tiga tingkat ba sungai Sechirau au. Pia ke nuara bejako enggau naka ulih ngiga pengering ati. Laban kitai enda nemu penanggul ke nekul, enda ngadang nama penusah nganti di menua, pikir enggau runding, anang enda tajam diguna, anang bepikir muntang enggai ke nyadi penesal. Iga laban ke nitihka pemai tu dihara, laban dua hara tu benung tasah runding taja baka nya. Ke sekala ditu nadai ngachau ke awa entara seduai iya aku dah lama belega. Keterubah iya diadu ke seduai iya maya aku datai ba menua, iya nya Sain surat kawin seduai iya. Nadai begantung ai ke mayuh penanggul, seduai ngaga Sain surat kawin seperis enggau chara ti lengkas meh reti iya. Tang peinai seduai iya mega nyadi kesasi ari sebiak-sebiak. Nama bangai mengeruman saya ensor kawin seruai gat. Endo nya baru temu ngude nya endo nya. Pia ku ni gat nanya laban angi ke nuara berasai dipejal. Eh teng ati lama nangi ke endo matak jakoi baru indai. Mal ke mayuh mat batu api. Ku igat madah ngagai indai iya. Eh kapa enda seduai jadi jampat wai. Lelak-lelak ku meda ulih seduai nya. Ko indai endo ara ga mantai ke penemu iya empu. Eh nadai ga nya penanggul. Pengawa tetap bela bisi ga seduai nya. Umur ne baka ka agi biak umur seduai nya. Ko Apai Igat ga nyukung amat seduai nya ke jadi. Indai, apai. Seduai ngadu ke barang aku ba Miri dia enggau. Enda sanggup aku tu kan ujan menua nya ke anang ke diatu. Iya ke patut dibai pulai bai. Ni ke seduai ngadu ke iya mih indai. Pia deh kondo Ara madah ngagai indai iya. Indai, la apai baka nya deh enggau la apa baka nya. Ko indai Igan ke nanya enggau Ara. Eh pun taun tu ila indai minai gawa ditau iya indai beganti enggau bini pengajar seman. Enda tebai ke keresa agi iya pulai aku ke betemu enggau iya sigi udah ba Bintulu. Pia ku Igat nulung Ara nyaut indai iya. Au mimpi Igat nyuka semua iya sama enggau ba dunya nyata. Engka empa pengerat kaul seduai iya meh nya. Au taun siti nya mupuk menua ra gawa ba sekula ke baru ba menua iya empu. Taja pia seduai Igat nya sama sekula endur gawa. Kebuah pengerindu seduai nyumbuk baru taja mayuh penguji. Taja seduai kala beserara. Tang nya nyadi ketengau dalam pengidup seduai iya. Nita agi baka Selama agi mengkang begedi kenu ara laban Igat sigi kena kiruh ke iya. Sepengelama ara ke nadai pan Igat enda kiruh ke iya, anang agi seduai sama bela nemu ulih enggau ati Nita ke mengkang begedi meda kaul antara seduai iya. Sampai di putu kopi ga sija kawin seduai iya lalu digantung ba bilik besai nadai sapa ulih bejaku agi. Laban seduai ke empai berami nya men seduai empai ditemu orang udah sah jadi melaki bini. Gerunung kaki nanchang ati abis. Yah oha pedinga semua. Nya menaka tusun ke penudi peninga tusun ke dua belas ngarap ke kita te perinang enggau cerita nya tadi. Nyadi cerita tu ila bisi sambung ya peninga. Sambung cerita tu ila iya nya cerita ti diberi nama Emperaja Mata. Au nadai salah tau dinga dulu meh intro cerita Emperaja Mata.